Şu günki günde dabara gatnaşyp bilmeýän Amangül gyz mähriban jigiň bar Kemalyň adyndan men gutlaýan diňe bir süýji gutlag däl size bir ajaýyp sowgadam bar Döwran wideo kamerany şol kejebe toý mekanyň gapysyna bakdyrýaň häzir ýörite Kemal janyň ýollan ajaýyp sowgatlaryny garşylaýas hemmämiz bilelikde syn edýäs tomaşa edýäs ýörite daşary ýurtda okap ýören Amangül gyzyň mähriban dogany Kemalyň adyndan sowgatlar gowşulýar nesip etsin diýäs köp sag boluň owadan gülşemen toý sowgatlar şeýle-de süýjülik tortlar ine tortuň ýüzünde-de ýazgylar bar. Kamera has golaýla ýazga geçer. Näme üçin owadan Gülçemen? Sebäbi ýaşlarymyzyň durmuşlary, ykballary edil şol owadan bägül güller ýaly owadan bolmaly. Näme üçin süýjülik tort? Elbetde, ýaşlarymyzyň durmuşlary, ykballary süýjülik torty ýaly Süýji bolmaly. Indi Muhammet aga gutlaýas gapyňyza diňe toý bolsun. Indi myhmanlar, elbetde her bir ata ene üçin öz mähriban gyzyny durmuş ýoluna ýollamak bu örän kyn işi. Ýöne kynam bolsa bu dünýädäki iň uly bagt işi. Şonuň üçin biz bu gün näme etmeli? Ata enäni gelin toý bilen mübäreklemeli. Şonuň üçin hemme myhmanlardan haýyş edýäs ilki bilen gowa diýip ata enäniň şanyna Bir el çarpalyň hemmäňizden haýyş edýäris. Ine Muhammet aga toýa hemmeler diýseň begenýä. Bizem begenýäs. Sini Kemal menden haýyşt etdi bir dogan hakda bir goşgy okap ber diýip. Onam şu wagt okap bereýin. Aýal dogan eneň ornuň tutjakdyr. Erkek dogan gözi kimin bakjakdyr. Suwsan wagtyň. Derýa bolup akjakdyr. Allam uzak ýaşat doganlarmy diýýä. Şonuň üçin Kemal janyňam näme nirede gezse jany sag bolsun, okuwyny sag aman gutaryp ata ojagyna gowuşmagyny dileg edýäs. Ak pata berseňiz. Maşduna. Ine şowki dabara gatnaşan ähli myhmanlar indi gowy Arzuwlar aýdylypdy bizem öz şu janky perzendimize ullakan ak ýol arzuw edýäs. Hemmäňiziň toýlary şolar ýaly gowy bolsun, ogul bermek, gyz çarmak nesip etsin. Ýurdumyz parahat bolsun, azylyk bolsun. Gowy tostlar aýdyldy. Hemmäňiziň tozuňyz hasyl bolsun. Bizem öz gezegimizde öz gyzymyza, öz perzendimize ak ýol arzuw edýäs. Hemmäňiz janyňyz sag bolsun. Bir şeýle pursatlarda bir gamgyn bolmagam aňsat neme däl. Ýöne Näme bagtly boldun baran ýerine ýa uçkun hyzmaty berdiň oba elmydam hemmäňize gyz öremek ogul çykarmak ogulam öýlendirmek gyzam çykarmak hemmäňize nesip etsin obalarada baran ýerine aýak uçkun hyzmaty berdiň oba agzybirlik bolsun ýurduňyz pyragat bolsun hemmäňiz aýdylan dostlaryňyz aýdan dostlaryňdan şu ýaşlara bagtlara agzybirlik bolsun sag boluň. Sag boluň. Menem gyzym bagtly bolup baran ýeriňe aýagyň düşsün. Oglum Kemaljanyň adyndanam bagtly gutlaýan. Oýam Amangül bagtly bol baran ýeriňe gülüp oýnap gel. Berekella! Doganlar jany sag bolsun! Ýörite Kemaljanyň adyndan ýerine ýetirýär. Meşhur aýdymçymyz Döwran Nuryýew dowam edýär. Çagalygymy ýat